E aku te, e aku tā, tēnā koutou katoa. Um, I tēnei wā, kei te um, hanga ahau i ētahi taonga whakarākau, i wā, taonga whakarākau mō nāku noa, nā akona te reo. So, my cousin of mate, but anyway, I thought it was a picture over there. I'm gonna just hide it till and I'll show you ka ngana au ki te whakaatu ki a koutou he aha taku mahi i ahau e mahi ana. Now Bob, so, uh, i tēnei wā e hanga ana ahau i nei mea, so i nei mea, i tukina ahau mai i tētahi whare, you have to subscribe ka whākina au ki hea au tikina i nei hoi no i nei mo mo rawa matu Māori word for material is matu um, i nei mo mo matu he mea pango me te hiriwa o muri um, kua rawa atu au ki roto i taku cricket a rā taku cricket Aroha nui ki te kua rangatira nana tēnei hokona māku, so kua whakauru kē, kua tapahi ake, ka um, tonoa mai tō hono ki taku subscription māku whākina atu um, i aku template mo te cricket. Uh, so kua tapahi ake tia ēra, Ano hoki kua tapahia kētia aku, um, how to cook one with the iron on, aku matu iron on. Check it out. I'm going to just quickly go to Māori Dictionary. Taku wāhi pai rawa atu. Looking up the word iron on. He matu. What's iron? Iron, iron, iron. Pāraharaha. Te matū pāraharaha, arā, ka tāpirihi ahau i nei SVGs, templates, katoa ki taku whārangi, engari me hono mai koe. Uh, matū pāraharaha, iron transfers, i tēnei wā kei te kua whakaritea kētia ahau i taku iron press, taku mehini pāraharaha, um, ko te wera ki te 165 Pai mahana, ā, mō te rua tekau hēkona, mō ēnei momo matū, yeah? So, ai, ā, noho mai, mātaki mai, nā, kua rite katoa wēnei, so ka just tikina au i ēnei, Ka tapahia. E te mea he kaupapa anō tāku, he hea nā ki te haere ki te uh, ah, kori tinana ki tā taku tuakana taha, uh, ka whakatu noa ahau ki a kotau, uh, i tētahi, ne? So, anei, anei te lewa kiri, kiri kau, te kiri kau. Ka tapahi a whete te kiri kau, ka rau atu te pepa pāraha raha. Kia rua, tahei,

Ka āta hauruatia, kaua e ware i te mea ka, um, ka pāraharahatia, ka paparahi te matū, e kore e kite i tērā wāhanga. So, just kia kimihia tōna tino waenganui. Ka kitea te tino waenganui.

Koina no iho. Koina no iho e aku rangatira. Kei a Pawa katoa te reo tau kau he kona ki tawa pā mahana o te nataku kuru. Rua rau ono te kaupa. Matu ana tērā. Ano hea. Atu tūpato, kia tūpato, he wera rawa. Koirā. Tukuna kia pai tana mahana, kia kawai wera rawa, koirā tētahi tiriki. tētahi tiriki kia kaua e tango i te wā e wera rawa. Waiho kia mahana, kia pai te pā, he mahana te pā atu, se tēnei wā he wera tonu, he wera tonu ana i nei. Tukuna kia pai tana mahana, I te wā e pai ana te mahana, kei te wera tonu, so just waiho ki tētahi wāhi makariri i a hau e tatari ana mō tērā. Anei te awa o aku whakaritenga, ngā pēke praone o te countdown. Kei roto o ia o ēnei o ngā pēke praone, ko aku mumu matū. So ka kitea anei aku matū kirikau, taku leather, anei ngā um, ngā pepa pārāraha, pango, black iron-on transfers, aku mea mā, aku mea koura, aku mea whero, aku mea whero, uh, me aku mea heriwa. Uh, anō nei e tahi um, e ngana ana au ki te hanga i ngā mea mai i te Wood veneer, he momo rākau, he rākau uh, kau ko te rākau mātatoru, engari he mea ngāwari, he rākau ngāwari, me ki, wood veneer, uh, me ara etahi wūru mā ki ki tānga poi. So, koira te āhua o aku whakaritenga, kei reira tāku PC, Nō ngā mahi nui, kei reira taku printa, kei reira ētahi o ngā taonga kua oti kētia e au. Mihi nui ki a koe e Nix, nāu au i tawhaki ki te peitahia i tērā. Um, ai, ko nā koe noa, aroha ki akona te reo. So, mana mai, I'll be better at doing this, I'll find me a, ka kimi hau mō tētahi atu um, kāmera, ngā pae tapu mā tiro haere. Hoi no, kua pera e whakaaro, ai, kua rite. So ka āta tonguhia i te ne, māma noiho, kia maia tō tango, a, ara. Anō, Ka tangohia i tēnei. Kia maia te tango, mena kāre i tino tango. Whakarokia ki te mea. Tukuna kia rima, tukau hikona anō. Kia pae tanu noho. Ka mutu tērā. Anei aku mea ngā hei taringa. Ngā wāhanga hei taringa, kia haunga ngā hiriwā, ngā mea māmā te hiriwā, he mea pōra, um, hono mō ēnei, ka whakamahia ahau i ēnei mō mō um, matau, hook, ira mō matau,

Tēnei mea, ka kimiha ahau i te wainga nui, wainga nui pū harakeke, ka purua he wāhi kōhao, Ka tukuna i aku pliers, he mea, uh, he pliers motuhake ēnei mō tēnei momo mahi, so ka kawaka tērā ne. Right. Kia rua, tētahi ka pupuri te matau,

Ko te whāinga kia rawa te wāhanga o mua ki te muri. Marama? Te mua ki muri, kia pai tana takoto me tana whakatauira i te wā e mau ana. Ne, marama? Rawa tu, ki roto ki te kōhao. E ki hai tapu kōhao i nui rawa whai. Āta, āta kawa e panaia Na, sa kua raua ka tekena i o Paraia Matatoru, Waha Matatoru, ka kōpanitia, oh, ka tukuna te

Me whai wāhi te te matau kia hoki whakamuri kia noho te tauira ki mua. Kia pēnei te noho. Tura mai! He taku pōho. Kia kora. Maurio rā. So, koinā kau o tāku mō tēnei wā e aku rangatira ko te tumanako ia, um, e rata ana koe ki ina mō mahi āku. Um, ko te tino whainga o tēnei wāhi mō ēnei kaupapa ki te hanga kirikiti. Nō reira ki a koutou i aku kai kirikiti reo Māori ake nei, ngai mai, hoki mai ki akona te reo ki tā whākiri ana taha mō ngā mahi kirikiti. Nāku noa, nāku Ngāti Reo, ka kite.